Madondo Michael ndiwe Madondo Baxter ndimi Tafumane semi yako ndiani pangu ndi sabhuku Tafumane eh, semi Tafumane Madondo Tafumane sabhuku Tafumane munonzi Tafumane Madondo Saka chakamira nyari pamberi penyu nyaya ndekuda Kutora munda wangu uya nembowo dzako chitupa nemari yedare hautaura zvo nemadondo Michael aitaura kuna madondo Baxter namadondo Tafumanei.
Taura tinzwe Michael.
Simudzai zwi simudzai zwi Michael. Ya pamusoro ichangamira. Ngati Mudaro mupfupi ndewekuti eh, pane mai vakanga vakutama musha kwedu kuti nogakota pfumanei mai vacho vakanga vakutama vakatengisa musha wavo uleni 2006 mai wavo rosemary leta okay.
mai avatengesa musha takagara eh, Tagara 2006 iyoyo 2007 kubvira pazuva ndasungiswa kwachangamire nabenard gunda vhekero
tasungiswa kwachangamire vhekerwa tobva taenda ishe vhekero taenda kuya uku eh, pakanyorerana kutengeserana kwemusha Rume varipo achibva tanoburitsa pachibva panzi dambudziko riripo ndirekuti pari kushota signature yewitness kati zvakanaka ikanzi raiti nyaya yenyu ndopayamirira imi chimbomirai kurima ipapa muchigara ipapa tichibva tamira mai vaiti isina kupedza kwavabhadhara vakazodzoka eh, vadzoka vakauya tichibva taenda navo kwaishe Taenda kuya uku kwakaenda iye Bernard Gunda namai wangu mbuya takuma nemai vanondibereka varipo. Bernard Gunda ari nehanzvadzi yake nababa wangu sabhuku takuma neiwa. Waenda kuya kuya wakanosvika wakataura nyaya ikanzi yapera watagara penge parina ishe eh, Lawrence Eh, tagara 2014 eh, pakazouya tsamba yakange yakuuya tanomhangarirwazve nabenard gunda ari muzukuru kwaishe atoti mhangarira kuyawo takabva taenda tisana kuenda kuya kuya nekuti richizwa nyaya yakapera mai vakauya takaenda kwaishe kobva mai wangu wachibva wauya nekuti ndiwangu vanorima wasungiswa Wachibva wauya kuno kudare ramambo Makoni 2014. Wauya kuno kudare ramambo Makoni 2014 eh nawo gunda vaya vakauya vasvika muno nyaya yakanga yakutaurwa. Pachibva pazosimuka sabhuku kanda vachiti ndatumwa naishe kuti vanhu havatiza kutongwa. Nyaya ingaigozogwa idii? Itawo. Yanga iri nyaya yemunda iwowo iwowo here? Eh, ipo pastand ipapo.
Okay, taurawo.
Right. Waviti iwo pastand ipapo eh nyaya yevanhu vatiza kutongwa. Imba yange yaputswa two room ende iko neti baba ne two room ne kitchen. Imba yange yaputswa saka 2014 ndiva ndasvika vadawaka imba iya. Ndoba takaendeswa kwa mukwaishe. Tasvika kwa ishe eh tava tauya kuno kuti vadzoserwa. Ndoba takadzokera uku. Taenda kudare kwashe ishe akatayo. Takatobva kudare kwaishe tikaenda pamba ndopakanoitirwa dare. Ishe akati garai vana 24 right ndamboenda kunotsvaga basa ndadzoka gore rapera ndakugadzirisa pamba ndakazoona mwedzi gore rinei mwedzi uno uyu ndatumira mukadzi ari kugadzira pamba kuti gare pamba ndova zvanzi ivo muri kudiwa kwasamoni yasvika iri kuti mai vari kudiwa kwaishe Mai vaenda kuya uko wakasvika wanyurwa hanzi haa mutauro uriko ndekuti endai munoputsa chii dzimba dzenyu nekuti panhu pamakapa murugara ndepa baba munini bikistar right kati ah nyaya iyi bamunini wagara kumusha tinongovaonawo vachiuya asi nyaya iyi hatiizivi kubva vana baba wacho vapei kusvika nanhasi baba wakafa 2019 nhasi 2024 ndopatakutanga kudzingwa patiri kugara Ah, zvakaoma. Tumai vachibva vatifonera. Tikatati adzosere tsamba kwaishe. Tichauya toenda kwaishe. Mai vachibva vanzi hazviitike kuti mudzosere tsamba. Vakaenda vasvika kuya vakabviswa mbudzi. Nyaya ikataurwa ikanzi nemwe kuputsa dzimba. Tikaona kuti ah nyaya kuputsa dzimba haina kunaka. Tikasvika ndikaenda kwaishe. Ishe ndauya ndanzwa ndo zvinhu zvakaitika. Toitawo sei inini kuti ndokudzwa dzimba nyaya munoiziva. Ishe vakati ah nyaya iyi hawadii. Haizivi yekuti takamboenda 2014 kwaishe. Alright. Tawa tati right saka tachikumbirawo tsamba sezvo nyaya yakatongwa pano yekuti tiende kumberi nekuti takamboenda mai vakamboya kuno wamuno wakanzi matiza dare kutongwa. Ishe wakati ah ndichambotaura nemakurukota angu. Takamirira mhinduro kumakurukota takatonasa munhu yatouyazve yekuti sunga kechipiri. kuti takati ibvai pamba apa muri pamba apa tikaenda zvekudare tikaenda kudare tikanobvisa mari yedare tikatongwa hazvina kutongwa tiri padare paya pa zvakabva zvanzi right imimi nyaya iripo ndeyekuti imi ndimunogara pabhenje tikagara nhau iripo ndeyekuti makazvidza ishe kuti takatendai munopesa dzimba hamuna kupesa dzimba kovha tati a ah, tazvinzwa saka pari kudiwa mbudzi nejongwe tikati a ah, tazvinzwa tichikumbira muchimbotipawo nguva yekutsvaka Pabhuku kwacho kwashe takatosaina kuti ngozi nejongo tichatsvaga. Tapedza kudaro eh, tiri kukumbirawo tsamba yekuti tiende mberi. Takabva tanzi tsamba hatikupi endai kumuri kuda. Tanzi tsamba hatikupi endai kumuri kuda. Ah, madii kuti timbotaura nasigauke baba wedu. zvikanzi hamutauri nawo panapa panapa mauya kuzotaura neni ishe saka tichibva taona kuti ii zvatiremera nekuti taanherera tobva tachiuya kuno kwamambo makuru kuti a ah, ndimi baba wedu dai machitotibatsirawo
eh, iripo

Ndatengesera musha wangu Thomas Tapfumanei stand yese two rooms nemba yekubikira ndini Rosemary Mheta ID number 29 stroke 088899 stroke 29 Atenga Thomas Tafumanei 42-154-137N42 Neta kubvaisawo signature yake. Iye Rosemary paakauya haana kuzoisa signature.
Haana kuuya akaenda kwaishe. Mamuripo.
Inge pari namai. Wakadii kuenda nebhuku. Anogara kupi Rosemary? Haa ndizivi kumusha kwavo kwedu.
Pamungadai makaisa kasidhiro chanyu epi pamwe paakauya muchizoenda naye kwaishe namai orit zvisinei maiona iyo agreement ndo akaseenzesa handiti eh. eh. right uyo apa umbowo hwake hwekuti panzvimbo ndepangu kubva 2006 eh, pamusoro yemambo mm. uyu handitombomuzivi bauya panhau dzese idzodzi dziri kutaura mm. wendinoziva ndimai wacho mm. Saka zvakaitika pamusha uyu musha wababa wangu and baba wangu vachiri vapenyu is 98 years old izvezvi inini ndini mutya wenhaka right zvakaitika apa tete wangu akaita problem yavo kuno kuchiwari kunoku That was way back kunana 72, 72, 76. Vaita problem yavo. And baba wangu wakumuvha watenga wakamuka nzvimbo kavo. Vakati hanzvadzi chiya ugare panapa nei nemhuri yako nemhuri yako. Baba wangu wakati chii? Vakati kune hanzvadzi yako yavo uya panapa uzogare panapa nemhuri yako. Igare papi? Ipo pamusha pavo ipapo. Musenzese yese minda yangu. Wachipa kunani? Wachipa kune kune hanzvadzi yawo. Hanzvadzi yawo ipi mai uye?
Aiwa.
Hanzvadzi yawo.
Wakapa hanzvadzi yawo. Unonzi ana hanzvadzi yawo.
Save save ya madondo. Save ya save ya madondo. Eh. Saka save ya madondo ndaka piwa nzvimbo yoyo na baba kuti chief anosinzisa panapa since waita problem kumusha kwako kuchiwaro.
Savior akapuwa. Eh. Right, Savior apuwa. Eh.
Saka Savior waya ndio kulera mhuri yake, mhuri ndio kukura. Murume akagadzima rakafa tikamuiga kumusha ikoko. Naiwo Savior yakafa tikamuiga ikoko. Mhuri ingoripo nazvino iripo mhuri. Zvakazoitika mumwe mhuri andizve akazoenda kunovaka kumunda kuri kutaurwa newaniwa wavo akatohandawo nani namai wake eh, akazoti afa manje mudzimai wake munda iwoyo eh, mudzimai wake wapuwa sevia eh.
Mudzimai wake afa maonini uyu afa manje uyu mbunda uyu. Mudzimai wake manje ndiye akatanga kushamari kushamaridzana nani nebaba weuyu nokuti akanga ari sabhuku. Ndo pakatanga kuvhiringa zvinhu ipapo.
Mati Sevia akapani?
Sevia. Mm.
Akapa shamwari yake. Aiwa, Sevia zvanditi mwana wake ndiye akaita sei? Akananga kumunda. Sevia.

mwana wake mwana wake aenzani apa mathias eh. mathias asiya mukadzi wake aripo anonzani ndiye apa rosemary eh. Right. Rosemary azoita sei? Rosemary ndazonzwanana na baba uyu. Aiwa, tati azoita hatina uchanzwana naye azoita sei? Azotengesa soul the property ani. Akatengesa property. Kunani?
Kuna baba uyu. Kuna baba wake uyu. Eh. Kuna ah, ah, baba wako anozani? Ndosabuda kumani.
Kuna, kuna sabhuku Edward Tafu- ndiye akati Edward Tafumani. sabhuku tafumane Eh, oro baba wako baba wako iwe wazopani baba wangu inini wakapa thomas baba thomas mna akatenga apa nje thomas tafumane mkoma wangu mkoma wako Eh, eh, kwete baba wangu Eh, okay toti sabhuku tafumanei eh, kana kuti sabhuku ta, eh, tafumanei handiti Eh. sabhuku tafumanei

Saka chiri kunetsa chii?
Musoro idari ini ndiri kuona kuti tsoro racho famba kuri kuita ka yafa nefamily tree mm. mutange uyu eh. ndapedza
eh. because baba wako iwe wakapa Eh, hanzvadzi yako ani kuti wafana kugara aa hakuna munhu ari kuhwa kumufana kugara baba wako hanzvadzi yako ine right jehovha mwana wa- wana wako iyoyo hiiti mukomana kana musikana ane right to property yako iyoyo

Harihle. Eh. Baba wako wapanda wagowa nhaka wari wapenyu mm. ndokupa hanzvadzi yavo eh. mwana wavo unoti hanzvadzi yako ndokupa mwana wake musikana mm. nzvimbo iyo uya ugare pai
nemhuri yako bvaya nemurume wake mm. saka ndiwo wane right yekugara ipapo iwewo hauna right yekugara apa une right yekundogara pamwe pakasiiwa nababa kana paine pamwe pawakakusiira nekuti mese muri wana wababa wavo hakuna mu- zvinonzi mukomana ane right over musikana hakuna mutemo iwo handiro vanzwisa saka uyo ane right yekugara ipapo ane right yekusiyira vana wake futi chii ipapo nekuti zvakaitwa nemuridzi wechii wenzvimbo anoyo baba wako Muri kuzvinzwa sabhuku? Ndimi ani munondoputsa zvakaitwa nababa wake wachipa mwana wawo ipa.
Zvakaitika avo uyu komana zvese zvakaitika izvo ndenge ndisati asabhuku zvangu asi hazvinei neusabhuku Hazvinei neusabvu. Eh? Zvakaitwa nani? Nababa wake. Zvaari kutotaura iye kuti baba wangu ndiwo akapa chii? Hanzvadzi yangu.
Ende kuti ndomutora kure ka. Anga ari kupi? Mukadi.
Aibvepi seve? Kuchiwari. Kuchiwari.
Kuchiwari.
Yakurumu.
Yakurumu mwanangu gara.
Moto wangu waita problem. Eh, hazvinei kuti chii asi ndi wakatora mwana wavo kuuya kuti ugare apo eh, akabva kwaiita madevelopment ndokugara ipapo saka dare riri kuti Pamusha ndipo ndipo ndipo Anthony Michael Michael. And hatizodi kunzwa dobongozozo ipapo zvachose. Iwe kana paine auya achikunetsa nhasi hatisi kuripisa wama. Paine anouya achikunetsa eh, kunyanyanya ari iye uyo dare rinenge rakutora mombe nhatu kwaari. Nhasi hatina chatiri kuripisa. Anga asingazivi kuti nhaka inogoverwa vana vese. Anga achizviita mukuru pane vamwe vana. Mutemo wehurumende, teeresa mutemo wehurumende panhau dzekugoverwa kweestate kuti unoti chii. hakuna estate kana dei une wana handiti iwe eh? ukafa une wakomana newasikana eh? ndizvo ka ukafa wese wane equal share wana wako wese kana wakarohoro kana wakarohoro
wese wane equal share Kana wakangwara usingadi kuti vamwe vadye unofanira kugohera sezvakaita baba wako wakangwara kuti waiziva kuti vanasikana wavo vanovictimize hmm. wakavagohera wachiri chii wachiri wapenyu ndo viro rawakaita kuti wakatopa kuti iwe ndepako apa saka iwe kana paine waunoda kudarika wamwe wape panhaka yako uchiri mupenyu ende kana watomupa zvatopera Hapana anozouya achitaura kuti izvi ndinogoverana noumwe nekuti unenge wakatomupa ipapo. Handiti ndoo mutemo wegoera nhaka waakushandiswa mazuva ano. Zvasiripoka zvekare zviya zvekuti zvainzi vana babamunini chaimbonge chichiti hama dzaisotora nhaka dzedu dzemene zvese zvakatanga kubviswa. Uchizouya zvinzi law of progenitor varume chete ndovanofanira kutora nhaka yapapa zvakapera zviya ezvezvi pane nhau yekuti kana ari mukadzi anotora ethird ari mupenyu wana vanotora two thirds wana azvitaura kuti wana wese eh,

Ah, nguva iyoyo ndinge ndisandasa kuti ko kana ikoko kuma 2006 nyaya payaitongwa yaimbozi kudii kuda kuzozogova ikoko yaingo yainzi kudii
akapuhwa kuti agarepo nanhasi achiripo nekuti yakatombouya kuzvinotaura mukaitonga ii
iyo ndo kana yakambouya mitemo yenyika iri kuchinja handii ndakutaurira kuti kana paine nhau yakatokwa kare pfuma yaenda kune chii Aa, kare yaenda kune hama wana kuvamuninana pakazoimbwa neriya Ehe, ehe. ndopapera paitwa firimu raneria hama dzichiti kana afa dzaiuya dzova zagireba gireba wana wemufi wese wosara wasina chii ndo pakaitwa neria firimu riya hurumende robva yaona ikati aiwa nhaka ngaende kuwana wakomana right gare gare ndokubva vakadzi wachema chema mupariamendi Kuti isu hatisiri wana here vaberekwa nababa iwa mutemo ubva yachinja zvikanzi chii meso munokodzera
aiwa but asi mambo mambo utaura zvekuguha zveestate ukutaura kuti baba wangu wachirwa pii apa baba wangu apa wakati hanzvadzi fanogara nepapi paakapatiratidze tsamba yawakataura kuti fanogara
iwe nati fanogara tiratidze zozodini tiratidze munhu haungamudziki kwake kauti uyavo fanogara hmm. aiwa hawana kumudzinga kwako iwakamudaidzaaiwa ndokatouya waine problem yavo eh, eh, andizvei ndobva zvanzi chichigara apa hmm. because kana atobva kwane problem isikugadzirika ikoko ndobva ndichigara apa eh.
ndikuti kuti fano wozozonzwinyi kumberi kwacho
ngatimbotorwa toti sefano marisapi andizviri ndine imba iri marisapi eh. handitanzi yangu inoita problem eh. andizviri ndoti fano gara panapa uchisolva maproblems apo zvarewa kuti zvoatoita netaiti yacho Right. yauya fanogara ndipapi pawakanyi- paona manyorara kuti fanogara apinda zve handiti imba iyi- Eh. imba iyi it's a four room ndepapi house. paapinda Ati apinda zve pamba pangu ipapo Hanzi document. ndokumbeti nekuti panogara nekuti unoenda kukoti otaura kuti ndakazigara iwoti wakanzi panogara Mutongi anoitonga sei? Mutemo izvozvi zviri kutaura kuti kana ukatora girlfriend iyo waka wakaimba nemukadzi wako wekutanga wofa girlfriend ichigara mumba imomo ya yegirlfriend uri upazo zvise muimba yauri kutaura iyoyo kana musina kunyorerana tsamba Yekuti chii but wamubvisa kwaakanga achigara tengesa imba yako uko huya ugare pamba pangu panapa handiti matoita agreement kumubvisa zvinonetsa nekuti ndiwo wamutora ukamuunza
ndini ndine zita ranga richinzi benard benard gunda aimhan'ara kunashe tichitanga nyaya idzi nditika eh, zviripo ngezvekuti mudzimai uyu paakaenda panga paine wana waakasiya achienda kudaro haana kundiudza inisa baba munini ndine munin'ina wemufi akaita zvake private hapana agreement yakutaurwa iyi haina witness hapana anozviziva zvese zvinhu chinhu chakakonyorwa private wari two hapana munhu anoziva chero munhu wemusha chaiye akaudzwa nezvakaitika izvozvo mm. iketi nyaya yavo wari two mm. aenda kudaro ndii ndakatanga kuchimhangara ini kunasha Ishe akauya akanzi iwe watora nzvimbo yemunhu kuchitengeserwa nemunhukadzi. Munhukadzi haana kuuya nemusha kwakubva kwaka munhukadzi uyo haabvumizi kutengesa ivhu rekuno achidzokera kugweru because haana kubva kugweru nevhu ndokutunga kwakaita ndo zvatiri kutaura kuti ndo mutemo wekare murume akafa izvozvi izvi mukadzi automatically ndiye achi ona aamuridzi Izvo zvenyu zvamaisoita kuti vakadzi kana wafa maakuvatorera zvinhu hakuchisina.
Asi pane wana apa, pane mwana mukomana, pane wana wakasina. Chikonzero- Chikonzero chaakatengesera iye mukadzi hatichizivi. Iyo wa- mhani mai wavo wapenyu. Mai wavo handi wapenyu. Eh, mai wapenyu. Ngawadaidzeka mai wacho vauye kuti ko makatengeserei wabvunze. Nokuti kana asara mudzimai ndiye aamuridzi wechii wezvasara, ndiye anoita zvaanoda nechii nezvasara. Kana akada, imi munozviziva kana kune mawiri ekuti warungu wanotonyora wiri rake achitaura kuti mari dzangu hakuna mwana wangu anodya. Ndiyo mari dzangu ngadziende kundochengeta imbwa kana kuti dzindochengete nherera kana kuti dzindochengete madhongi kana kuti dzinodii iyo ndo zvinotobatwa izvo chikonzero chaanenge asina kuwapa pamwe mwana iwo waimushupa akati regai ndidzokere kumusha kwangu ndo zvakabvira handi nekuti kana baba wafa Nhaka inosara kuna mai. Mai wazofa nhaka yoenda kune chi wana ende inoenda futi kune wana wapenyu wanenge wafa waya waya hawana chawanoona panhaka wazuku wana wazukuru avo mitemo iriko yakaiswa nehurumende Kunaka kwayo, kuipa kwayo eh, munhu unotoenda kuparliament kuti ichinjini but ndo mitemo iri kushanda izvo zvokuti wana wakasiiwa wasina musha mai wachiri vapenyu ane zvikonzero munotovadaidza monzwa kuti ngei handifi Wazvinzwi sabunda. Ukafa iwewe nhasi mudzimai wako ndiye anofara sara akabata yo. Chimbo akabata eh, nhaka yako yes. Andii. paanenge azofa wana manje wodii wopinda ende panopinda wana wapenyu api apinda wazukuru kana kuti chii zvawakagovera iwewo nhasi uri mupenyu hapana anouya achizvikatanura Okay. Napedza. Hapana anobhadhara chienda mushando wake hapana anobhadharira okay. ndo atoti hapana anobhadharira uyu Thank you.